जहियासँ ससुरारि एलियै सलम ई कुर्ती हमरा बढ़िआँ नहि लागै छै लैहरमे रहियै तऽ कमसँ कम भरि दिनमे पाँच गो बीड़ी पियै छलियै साला जाहि दिनसँ ससुरारि एलियै ने इक्की दिन हाथ लगले बुढ़वा के सिरौना में एगो बीड़ी मिलले पी ले लिए हमरा आदत छे लैहर के सुत के उठबे पहले हमरा बीड़ी चाहिए खाना हुए नहीं हुए बीड़ी हमर प्राण छिए बीड़ी नहीं मिलते तो हमरा तो माथा पहले धरैए देखे छी बुढ़वा के बिछौना में फिर हुआ ट्राई कर

बाप रे बाप ई बीड़ी तऽ लागै छै बंगाली बीड़ी नहीं एकदम से बीड़ीमे पूरा पावर छै साला हम पिए छलियै ओ बीड़ी तऽ ठकि लेलकै रहए कि हमरा गाँवमे जे डुप्लीकेट बीड़ी दै छै आ बुढ़वा जे पैकेट आनतै ने तऽ पैकेटे पार करि देबै बाप रे बीड़ीमे पावर छै

एलिए अपने ल हौ कहलिए की हाँ जान दिया कहने छले बुढ़वा की आ कन- दिन भर दे जान दिया जान तऽ हेबे करते ओ, बहुत दिन बाद तोरा देखलिए गे लेकिन की करे काका नहीं रहे छे घर तो चल जाए छे बाहर आबा ने चाय कनी पीब ने ला तऽ जेबे समय करी मिलले तो द्वारा चल एलिए आ बुढ़वा वो हमें हमरे भेज देलके तोरा से हान है तो भेंट केला ढेर दिन भगाल चला भऽ गेल चले बौआ हे हाँ शादी के लिए बा। छोड़ा के केलो हाँ। कहिया हो आई रे बाचक लाल के शादी नहीं के लिए या शादी कर लेल हो सुपर लड़की आई परगना पाँच पाँच कोस में नहीं हते वहन लड़की ककरो चलो नसीबे वाला सबके मिल हाँ गेल। हाँ हाँ बुआ तोरा सब कृपा छै ऊपर वाला के दया हे हे हाँ कह न लड़की नहीं बुझा हमरा घर में सोना देवता आबि गेल सोना देव तो हाँ ओ, ये- सोना पुतोह कहै छै लक्ष्मीनिया पुतोह कहै छै लक्ष्मीनिया पुतोह कह सोना कह आने बात नीक है तऽ वएह सोना भेलै अच्छा माने विचारगर सहनशील पढ़ल लिखल हर कुछ सँ आने बुझ हमर घर मंदिर भऽ गेल चल और भगवान के देन धन्यवाद भगवान के हाँ देन। कतबो जे है से हम उठि जियो बड़का भोर आ कखन उठि गेल रहै छै कखन नहि सब राज काज केने रहे अरे बाप रे बिल्कुल फुल फिट क का तुरंत चाय बना के बाबू पास चाय पी ले छी और आप की चाहिए तो आब ई सब की चाही आ नाश्ता जे बनबैया सुनो ना सुनो ना काका कहलिए की की एहने खोज के हमरो एगो क दिया हमहू केला तब बुढ़वा हमरो कहै छै कि एक दिन समूह बना ली के बियाह करबे हां कहने हमरा हम कहलिए जे हमरा छौड़ा के अथी अचक लाल उड़ा के आसाम सोनाली के त दोस्ती चलै है त हमरो त वो बेटे भेल तऽ अहाँ नहि खोजियौ लड़की एकर लड़की हम ही खोजबै हमर पुतहुआ के बहुत देखलियै बहुत ये। धन्यवाद काका कहले रहियै ई बात अब आबे ना जाय पिया ना ओकरा नहि काका चाय नहि पीबो जाइ छियै घरे कने ओहो ठमा दूगो जन के कहऽ पड़तै अच्छा जे बे करबऽ कथी दू मिनट लेट कथी हेतै भेट जेतै छलै या गामे पर छोरा सब अखन काम राज आइ छै काल्हि तऽ कहै छौ जन नहि मिले रोपनी ले आब ना चाय पी ने लाहौ अच्छा चलो चलो पी लै छी तू कहै छौ तऽ

आय बैठियो एहिठमा ए चल ना वही जा दूरे पर बैठब सुन लहा हमरा बाउ! बुझाइए आय बाहो बौआ आइ तऽ कनिया नहि बजे हमरा बुझाइए हे जखने नीक आचार विचार व्यवहार देखलक तऽ लोक डेनियाहियो सबके यहाँ एक बड़ी करगर कुछ भऽ नहि गेल छै

धऽ देलका अरे बाप रे बाप हे ये ये काज करे छ तोरा कहै छलिए कि कनी मुंह कान देख क ले ए तो तू ता पानी ढार देती सौसे देर मंगनी में नहा देती आ बीमारी होती नहीं तू नहीं जाने छलिए जे दोनों प्राणी घर में जे रहे छलिए तो बीड़ी पिए है कि नहीं पिए से नहीं देखे छलिए आंख हो कि बट्टा हे ये तबे नहीं छै बौआ यही हम खोल के कहै छियो हम सब दिन लगे छलिए आधा आधा एखुन डिब्बा बीड़ी आ तोरे थोड़े बीड़ी लफत हम कहै छलियै भऽ सके कोई मुंह से लऽ जाइ छै तोर तऽ बीड़ी दुकाने पोतो बीड़ी आ, पी सब जाइ दिन- चलो आ सब दिन हमरा घरी अबै छलै बोलू सार तू पी जाइ छी बीड़ी तोरा पर शंका करे छै आ हम एहि छोड़ा के ठीक है मारे छलियै हम कहलियै सार बीड़ी पीबै छै जे नया लोक मतलब में में मारे छल तू ला काका तू अपन चाय तू यहाँ पिया हम चलली हो

जे फलमा के बो- आ एते दिन से जे घर में रहे छी गप सप होइ छौ त एते एते बीड़ी जे हमर पार भेले त एतबे एकटा में एते धुआं निकलले आ एते जे पील के त कते धुआं निकले तू कैसे ला सब तू- सर तू नहीं देखे छलिया तू नहीं देखे छलही गई एते दिन से जे ई बीड़ी पीबै छै तू हमरा सिखबै छै हम होगा गेल छलिए या गल गल चल जइया एकरा किया ने समझौली कहता केहन इज्जत पर फाइन फेर देलक

तोरा बुझाइ छै छोड़ देबो हम